me pwodo lutino acholi ma pe giwinyo lok pa Museveni, me pwonyo me pwodo acholi onyo punishing acholi ma gidek winyo lok pa Museveni kacel ki ominne Salim Saleh. Yes, General Tema is a tool. En aye odoo ma kitiyo kwede. Teke in dong pe iwinyo lok pa Museveni kacel ki Salim Saleh gubi oro Tema wany i komi. gubioro Otemawany. Otemawany dong tye calo gwok pa Museveni. Otemawany dong tye calo gwok pa Salim Saleh. Ka dong Salim Saleh ooro ni a, Otemawany cito ika wod Acholi ca ni oloko marac i koma, Otemawany dong bino kayi cut. Tika Museveni owaco ni Otemawany cito ika wod Acholi ca ni tye ka lok i koma marac, Otemawany obibino kayi cut. Dong bed ite ni en pe tye ka i wod Acholi keken, kono i wod Lango, kono i wod Alubo, kono i wod Luo mo keken. Kun malo me i Uganda oluko kombeddi, en aye otemo wany. Odoo ma Museveni tye ka tic kwede, en otemo wany. Ma eni rac tutwal, eni lok malit tutwal, eni lok me leyo wic ni kitiyo ki one of us. me banishing wan, me goyo wan, onyo me nekowa. Kitiyo ki ngat acel i kinwa me nekowa. Ma eni lewic omyero omak General Tema. Lewic omyero omak General Tema ka kitiyo ki en me neko Acholi. Lit tutwal. Lit tutwal ni dano calo otemo weny ma omyero obed onongo calo dwanwa obed calo lacoka ma ka gin mo marac tye ka bino gang onyo ka jami marac tye ka timme kwede ma balalu tye ka timone i lobo Acholi eni eno ni aye onongo myero obed tic pa Jeneral otemo weny me cokone me lok iye matek me juko jami eno ni me ciko ni jami eni pe onwone mi ciko cik kicel ento inongo ni otema wany en aye dong ngat ma dong ka mony ogengo dyangi i karuma otema wany miyo ode lawang acel ni wek dyangi ni okatti dyangi ni dyangi ma mega dyangi ni dyangi pa nga dyangi ni pa ngat ma kuman dyangi ni pa calle dyangi ni pa nga kuman tema wany en aye tye ka kelowa peko. So peko tye en aye ni otemo awany tye kelo peko. Acholi ki ludito acholi omyero guwac lok atir wi otemo awany ogik timme niko. Pien gin ma otemo atye ka timone ni pe wan mukene ni keken wabikok iye, wabikok iye kacel kacel ki lutino pa otemo awany kacel ki wadi pa otemo awany nyoko weng. Yes. Pien cawa mukene otemo awany tamo ni en dong i takke onyo mwaka ne ocito but still an angeyo ni otemo awany mwaka ne pud pe o pyera bicel pe o pyera bicel ka ca gwok dit no pyera bic wi aboro onyo pyera bic wi abongwen ci ay otemo awany ono myero nen ni can pa wan acweli mukene ni tye rom aroma ki can ma mege otemo awany ono myero nen ni peko mo iken matye ka bino i lobo acweli nongo tye peko ma pe ma mege nyo rom aroma ki peko pa lutinone an amyero awac atir ni otemo weny in itye ka setting timing bomb itye ka setting time bomb and time bomb ene ni nino mo ka pe omwoc ki in otemo awany ci obimwoc ki lutinoni yes awaco dok anwoyo Time bomb eni ma in itye i setting eni in otemo awany ka i nino mo pe omwoc ki in otemo awany ci obimwoc ki lutinoni myero iwiny nyako maber angeyo ni lokke lit dok dit winyone tye malit ento omyero ikanye akanya nyo icacce kwede Pien angeyo ni pol dano mapol i lobo acwali keni gilworo lok eni ma an atye wacone ni. Gilworo lok eni ma wan lutino acwali ma watye i activism nyo watye lweny pi twero pa dano nyo watye lweny pi ngom ma megwa nyo gang ma megwa i acwali kenyo ni. Gilworo waco ne but an macalo Daniel Soka an macalo Daniel Soka nyo Mister Bad News pe abilworo lwaco lok ada i wi otema wany? Pien dano to kicel keken. To kicel keken dok ka ngat oto bene nongo oywe. Weko pe gibedo ka kanyo ming weni ma wun tye ka timone i kom acolini. Weko pe gibedo ka kanyo aranyi ki tim eni me uno acoli me weko ni acoli oduk gwijiwu ka bedo ka neno gin maming. Dong wun wutye i kuc ba? Wun wutye i banga ora? In utema wanyiny ki jo eni mogo nongo wutye ka nyomo mon mwaka ki mwaka. Wuyako mogo wa ki bot lucan ma nongo gingi mo peke. Wuyako wugubo gubo jami weng dong wutamo ni wutwero. Hmm?

Pien kong bed aniang ni in otemo wa nyini loko strategy, itye wa ki awobeni ki joni ma gineko dano on your behalf. Giyako ngom on your behalf. Gitimo aranyi mo keken i lobo Acholi. pien gigeno in ni in ikwotgi. Man nini tim mo marac tutwal. Eni tim mo marac ma angeyo ni woro kikome macalo jok awany iye pe yom i kom tim eni ma in itye timone. Woro kikome macalo jok awany cwinye pe tye yom. pi gin ma in itye ka timone ki i te bur cwec. Ento angeyo ni kerone dong peko peka, dware peko peka me kwero lok i wi. Watye lega ni cagwok ka onongo jok awany kwo kono okonyo wan acoli mukene ni me lok i wi pien in nyodone, pien in latinne, pien nen calo in pe ti lworo wan lok pa wan mukene, wan acoli mukene ni pien ineno ni

Pien Lubanga tiyo ki dano ma wun wuneno calo konygi pe ni me bedo calo dwan en. Dok amyero awecci ni i lobo kany ka in itye ka timo bal, Lubanga pe loo wa ki i wi polo me bino ka juki ni otemo awany. In itye ka timo bal madit tutwal i kom lutinona.

En aye me kwanyo kwoni-gu. Ento ka Lubanga pud mito ni in ibed ki kwo, ibed makwo, tiyo ki dano calo an gini, tiyo ki dano calo an me juki ki i tim marac, me prophesizing, me lok pi gin marac. ma nongo tye ka timme i lobowa. Dong actually amyero awecciwu atir ni omyero wanong dano ma tye independent ma giloko pi wan actually omyero wanong dano ma pe giloko ki lum i doggi dano ma pe loko nongo geno cente dano ma pe loko nongo tung kuja tye ka neno Museveni. Tung kuca atye ka neno position ne me parliament, tung kuca atye neno uh, dano mogo i lobo acoli, tung kuca atye ka neno kwii ne. Omyero wanongo dano ma loko ma nongo pe geno kwii, pe mito kwii votes ki bot ngat mo. Omyero wanongo dano ma pe loko pi miti me cente onyo ni koni ka aloko kop man Museveni winya, wan lutino Acholi eni ma waa woko ki i lobo Uganda watye woko ni waa pi neno tic ming ki tim aconya pa Museveni gi kacel ki otemo wanygi ni wanongo ni dong pe watwero kanyone pien cwercwiny ki lite neno ni dong pe kanye wek waa woko. Wanongo ni dok olo ka doke itye mabor ol olo dok pe ineno ca weng ineno kicel icel ento pe gengo wan lok pien ka ma wan watye iye dong en aye maber bot wun macalo acholi bot wan weng me lok maber pien walok labongo lworo ngat mo. waloko atir me defending kaka onyo me waco lok atir ma twero konyo kaka ma twero konyo Acholi twero konyo lobo Acholi twero defending ngom Acholi ento pe waloko pien ni wamito kwir calo an Daniel Soka pe amito kwir mo ki bot ngat mo ento aloko ni peko ma tye ka timme i lobo Acholi omyero ogiki. Can ki jami mogo maraco ma tye ka timme i lobo Acholi omyero ogiki pien can eni ma kitye ka timme i lobo Acholi-ni an aneno maber ni enoni can amita, can amita aye tye ka timme i lobo Acholi. Can ma kitye ka imposing ma kitye ka ketone gubu gubu i kom wan Acholi en can enoni Museveni-gi aye tye ka ketone gubu gubu ki Rwandese Tutsi ki Bahima gin aye gitye ka keto can enoni gubu gubu i kom Acholi. Ento i ada Acholi onongo pe lucan. Acholi pe lucan. Can amita. Can ma kitye ka ketone i kom Acholi nyinge kilwongo ni can amita. Can ma kitye ka imposing tye ka ketone gubu gubu. Guyako dyangiwa weng. Guyako lonyowa. Wa i caa-ni pud gitye ka yako lonyowa ento bene pe giye wa compensating dyangi ma guyako ki i lobo ma megwa ento doki gitye ka kwanyo en dyangi ma guyako ki i ngom ma megwa-ni me kelone me gwokone i lobo ma megwa. En dyangi ma guyako ki i ngom ma megwa-ni kikelo dok ni omyero wucam crops, cam ma oa ki i poto, wucam kabii woko, wucam gin acama ma nongo wayelle wapuro tye i poto-ku. Kikelo dyangigi ni omyero obal gin acama ma me gwako. So wan dong omyero wakwoyo kwene? Eni mono Karaci bedo tye kwene ka iniyeno mo wan macalo Acholi wamako tong ka tum. Nongo wan lubal ka iniyeno mo waloko gin mo ma omyero pe gilok. Nino mo wun macalo acodi wubidwongo wan macalo ni lubal ka wawaco ki danowa ni kicako mako tong ka tum wubicako lwongo wan ni wan lubal pien gin eni ma tye ka timme-ni. Litte tye ka dwogo dit okato woko. Litte tye ka dwogo dit okato woko ma wadok watye ka nene ni ka onongo odwogo ki tong ka tum tye i cingwa onongo dok litte pe bedo wa i caic eni. Dok canne mono wakanyo kidi, canne wakanyo mwaka adi? Wunen ka calo wan ego ma kinywalowa i kare pa Muceveni eni-ni, kinywalowa i can, wadongo i can, wakwano ki can. Canne dong pe gik, ma nyutte can ma tye i lubacodi-ni nen calo nyinge kilwongo ni Museveni. Can ma tye i lubacodi-ni amyero awac ki wun ni nyinge kilwongo ni NRM. Can ma tye i lubacodi-ni nyinge kilwongo ni Museveni, nyinge kilwongo ni Rwandese Tutsi, Banyarwanda. Omyero wayab wangwa i kom can eni pien cwinya cwer ni kipani cingan matek tutwal ento i kare me bolo kwir nongo wun Acholi pud dok wutye ka miyo kwir ki NRM nongo wun wutye ka miyo kwir ki bot Museveni bedo wai nongo wun wutye ka lwongone ni can ki to ma tye ka nekowa ni omyero omedde ki neko wan. Lok eni lit tutwal. Lok eni lit ma pe atwero wa kanyone. Acwiny wa yabo wangwa. Dok kom bedo i lok ada aye twero yabo wangwa. Dok waloko lok ada labongo lwore ni kweni ngat weni nekowa onyo timo ginwa onyo timo komwa pien ngat eni ni ma in tye lwore ni bene obi to. Nobody is immortal. Nobody is immortal. Dano wek obitoko ngat mo matal peke. So wukwenyo lworo wabolu cen. Wakemo ni ki waji lok atir. Wakemo ni ki cimo wang dano. Ento ka pud to tye ka neko wan, wan waling oko pe watye ka cimo wang to. nongo watye ka dino manwa ki kidi nongo watye ka golo ngolo cak ma yam opitowa nongo watye ka ngolo cak pa megiwa kekenwa man lit tutwal. So alego Acholi ku lutino Acholi ducu, let's join activism. Wacaku lweny pi lobo ma megwa nyo pi ngom ma megwa. Labongo enu ngat mo ma obikonyo wan lweny me defending ngom ma megwa peke. Pien kom bedi kono in itye i London, itye i America, itye i Canada, itye i pat mani me lobo kwene nyo Australia, pudi imyero lobo Acholi. Wa an ni ni mar tye i loka ni ni pud amyero lobo acoli. Kony pa lobo acoli tye tye bota. Lobo acoli tye pyero dano na. Lobo acoli kom bedi tye pyero wedi na o ki kaka na olub. Dok an lobo acoli ayo pyero an. So ka ngat ma tye ka tamo ni omyero ibal gin ma pito wan noko ci wan omyero wanenu ngat eni calo nga. Atwoni wayabo wangwa, waayo malo me difending ngom ma megwa, waayo malo me gwoko ngom ma megwa, niwok ki i waco lok ada, niwok ki i lweny pien ngom ma megwa ego-ni kwariwa bene gulweny alwenya pire, oweko wan wanongo.